Кеше бүген ирешкән үрләренә тырышлык, намуслы хезмәт, тынгысызлык бәрабәренә килә. Ирек Хамадишин да шулар рәтендә. 2005 елда крестьян фермер хуҗалык булып оешкан якташыбыз бүген Раиф Мортозин һәм Эльвир Шагалиев белән берлектә Агролидер кооперативын җитәкли. Эшне башлаганда иң элек җимерек хәлдәге ике ферма сатып алып, йомырка сала торган 12 мең данә чеби алып үстерәләр.

Болар йомырка салачак казлар, озакламай йомыркалары күренә башлар дип торабыз инде. Аларны яңадан инкубаторда инкубировать итәбез. Безнең шулай ук чәчүлек җирләребез бар. Анда 400 гектар Ташелга һәм Никтар авылларында анда үстерәбез бодай һәм арпа, 10 гектарында бәрәңге. Бүгенге көндә аларның 9 фермалары, 6 складлары, 2 җәйге лагерьлары, 2 комбикорм цехы, 1 инкубатор һәм гаражлары бар. Бәхетенә, оештырган хуҗалыклары яхшы гына эшләп китә. Ирек Хәмәдишин хуҗалыгында тавык фермалары да бар. Аларны фермер күмәк хуҗалыклар таркалганнан соң бушап калган сарык һәм кошчылык фермалары базасында оештырган. Яхшылап чистартып, ремонтлаганнан соң яңа җиһазлар, инкубаторлар урнаштырган. Шулай итеп, 40 кешене эш белән тәэмин иткән. Кооперативның Тацмиловка, Ташъелга авылларында 400 гектарда җир биләмәләре дә бар, аларда икмәк үстерәләр. Монда безнең инкубатор, тавыклар 100 мең күләмендә тавыкны чыгарып үзебез үстерәбез. Аннары соң тавык чыгару беткәннән соң каз йомыркалары куеп чыгара башлыйбыз. Хәзерге көндә монда 6 кеше эшли бу инкубаторда. Монда эш сәгать механизмы сыман бара инде, бөтен эшне төгәл башкарырга кирәк. тиешенчә температураны тотарга кирәк һәм влажностьны тотарга кирәк чисталык роддомдагы кебек һәрвакыт чиста бер тузан да бер нәрсә дә булырга тиеш түгел кешеләр хезмәтләрен намус белән башкаралар эш нәтиҗәләре әйбәт Кооперативның сугым цехы да бүген тулы куәтенә эшли. Кос һәм индаутклар өчен дип исәпләнгән әлеге цехта чалу гына түгел, эшкәртү, фасовкалау һәм суыту кебек процесслар да башкарыла. Ирек Хамаҗишин сүзләренә караганда, биредә тәүлегенә 300 баш кош-корт конвейер аша уза. Узган ел азагында сугым сыю цехы сафка басты. Монда тәүлегенә 300 каз суюын оештырдык. Аны сою гына түгел, эшкәртү эшләрен дә башкарабыз. Эшкәртеп, фасовать итеп, торговый системаларга һәм оптовикларга сатуны оештырдык. Кыскасы, фермерның бер генә минут та буш вакыты юк. Бүген алар кулында кошлар саны меңнәр белән исәпләнә. Ирек Хамайдишинның хезмәтләре күп санлы мактау кәгазьләре, истәлекле бүләкләр белән хөрмәтләнгән. Алар арасында олы иҗтимагый эшчәнлеге һәм Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарының нәтиҗәле хезмәтен күтәрүгә керткән зур өлеше өчен Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы рәисенең рәхмәт хаты да Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының җитештерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелгән алтын медале да, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының Ел эшмәкәре бәйгесендә бирелгән Җиңүче дипломы, җитештерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелгән Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының Мактау грамотасы, Мәскәүдә узган Иң яхшы крестьян-хуҗалык конкурсына катнашкан өчен бирелгән дипломы да бар. Ирек Хәмәдишин, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемле почетлы исемгә ия. Ул Россия Федерациясенең атказанган фермеры. Эшләгән хезмәтенә күрә бирелгән дәүләт бүләкләре аның тынгысыз хезмәтенә иң зур бәядер ул. Хәерле көн, хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Миңгалиев. Хәерле көн, конгресста катнашучы милләттәшләрем. Мин үзем Татарстанның бер читендә урнашкан, 97 процент каты татарлардан торган Мөслим районыннан. Үзем фермер. Йомырка сала торган тавыклар үстерә, нәсел кызларытта, аларны инкубаторда бәбкәгә әйләндереп, кайсы өлешен халыкка, кайсы өлешен каз булгач үстереп, ит итеп сатабыз. Эш эшли Эш эш торганда бер нәрсәбез дә юк иде. Хәзер исә биш авылда колхозлардан калган иске фермалар торакларын сатып алып, ремонтлап, җиһазлар урнаштырып, үз бизнесыбызны оештырдык. 400 гектар җир эшкәртәбез. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм хөкүмәтебезнең ярдәмен тоеп яшибез һәм эшлибез. Авылда халыкны эш белән тәэмин итү һәм үзебезгә дә табыш алу максатыннан авыл кешеләренә договор нигезендә түләүсез бәкә бирәбез. Аның дүрттән бер өлешен газ белән алу программасын әле гамәлгә ашырабыз. Татарстан фермерлар ассоциациясе һәм район җитәкчелеге белән берлектә эшләнә торган әлеге программа авыл кешеләре өчен өстәмә керем чыганагы, фермерларга акчасы әз булган гражданнарга эшләп китәргә мөмкинлек тудырачак. Үзебез каз үстергәнгәме, татар кешесенә казлар үстерү бигрәк тә ятышлы төсле. Татар халкы, Яңа ел бәйрәме булсынмы, туган көнме, кунаклар килсә дә каз пешерергә тотына. Сабантуйга һәрвакыт капланган каз куябыз. Туйларда да барлыкка азыктан бүленелә. Бездә каз өмәләр үткәрү дә матур традиция. Каз башларыннан башка халыклар да шундый тәмле-тәмле ризыклар пешерә белә микән? Мин хәтта баш аяк бәлеше, бавыр торты, йөрәк салаты һәм башка ризыкларны милли ризык буларак танытырга тәкъдим итәр идем. Бусынар алар, татар халык ашлары! Элеккеге кафешы сүзен фермер төшенчәсе белән алыштырдык, авыл хуҗалыгы сүзе урынына агробизнес төшенчәсен куллана башладык, чөнки без хәзер табыш алып эшли торган оешма, табыш булмаса, агробизнес булмас иде. Соңгы елларда районыбызда яңа школоткәләр барлыкка килде. Алар иске торакларны сатып алып, ремонт үткәрделәр, сафка баскан бу торакларда хәзер ике миллионнан артык кош-корт үстерелә. Бу чиратында күпме кешене эш урыны белән тәэмин итү мөмкинлеге бирде. Бүген эшкуарлык регион һәм тулаем илебез икътисадының мөһим өлешен тәшкил итә, чөнки кече һәм урта бизнес яңа эш урыннары булдыра, өстәмә бәяләрне формалаштыра, диде дигән иде Президентыбыз эшкуарлык берлеге вәкилләре белән очрашкач. Бүгенге көндә районыбыз җирлегендә 50 дән артык фермер бар. Шуларның унберы, кош-корт белән шөгыльләнә. Шунысы куанычлы, районыбызда татар халкының генофондын саклап кала торган татар авылларында эш урыннары булдыра, хезмәт хаклары түләнә. Мөгаен, уңышлы бизнес-проектларны башка татарларыбыз урнашкан төбәкләргә дә күчерергә кирәктер. Франшиза яисә агрофраншиза төшенчәләрен күпләребез беләдер. Шушындый яхшы проектларны башка төбәкләргә күчерү өчен махсус оешма яки кешеләр билгеләсәләр, бигрәк тә отышлы булыр иде. Бу мәҗлесебезгә Россиядәге, бәлкем, дөньядагы татар милләтенең иң уңганнары, иң булдыклылары гына җыелгандыр. Беребез төшү эшләрендә, төзү эшләрендә, калганнарыбыз сату алу, дүртенчеләребез авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләрдә уңышлы гына хезмәт куя. Махсус оешмабыз булса, бар мәгълүматны бергә туплап, башкалар белән элемтә урнаштырса, бер-беребезнең уңышлы эшләвенә сөенеп, алга таба да эшләрне берлектә башкарыр идек. Сер түгел.

Тик шунысы сагайта, вакыт узгач, хөкүмәтебез биргән автобусларыбыз да тузар, ягулыкка акча җитми башлар, кризис дигән хөкүмәт тә читтә төретмәс. Бу очракта халыкка нәрсә эшлисе соң? Билгесезлек, алдагы көнгә ныклы ышаныч булмау йортларыбызны район үзәгенә күчерергә мәҗбүр итә. Чит җирдә балаңны фатирга урнаштыру исә әти-әни биргән тәрбиянең тамырына балта чабу белән бер. Авылларыбыз, татар халкының инкубаторы дип әйтсәм дә ялгышмас. Шуның өчен патшаны җавга калдырам дип, киләчәк буынны татар татар әһәленнән аермыйм. Бүгенге укучылар, киләчәктә, фәлән-фәләновлар, мәктәпне кыскартучылар, мәктәпләребезне ябучылар булды дип сөйләп йөрдереп булмасын иде. Зинһар өчен, мәктәпләрегезне яп яп мәктәпләребезне япмагыз. Шәһәрләр дә гомер итүче күпмедер өлеш татарларыбызның туган телләрен онытып, урыслаша баруын күрү дә кызганыч. Якты дөньяга килүче балалар саны да куандырырлык түгел. Менә мин үзем, Аллага шөкер, дүрт бала үстерәм. Тәрәздә яшәүчеләрдән сорыйсым килә. Сез ничә бала тәрбиялисез? Җавапларның бер яки ике саны белән чикләнәсез бәхәссездер. Безнең бөтенебезгә дә бер йодрыкка тупланырга, бер-беребезгә терәк булырга кирәк. Теләк булырга кирәк. Моның өчен хөкүмәтебезгә, төрле оешмаларга, Бөтендөнья татар конгрессына өметле күзләребезне текибез. Безнең татар халкын күпме өлешләргә бүлгәләсәләр дә, мишәргә, керәшенгә, типтәргә, кырым татарларына һәм башкаларга, без барыбыз бер халык. Безгә фәкать берләшергә кирәк. Башка җирдә яшәүче татарларыбызны онытмаска, кулыбыздан килгән хәтле булышырга кирәк. Гомбер земле зурлап, төрле регионнардан килгән милләттәшләребезгә, республика җитәкчелегенә, оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Шәхси һәм фермер хуҗалыклары безнең агросәнәгать комплексындагы өстенлекләрнең берсе. Безнең тәҗрибә Россиянең башка субъектларына да таратыла. Без авылда эшкуарлыкка ярдәм күрсәтүнең яңа формаларын эзләячәкбез. Бу эш бик тә мөһим, дип әйтте Рөстәм Миңнеханов Казанда узган Татарстан Республикасы фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы куллану кооперативлары съездында ил башлыгы фермер хуҗалыкларын алга таба үстерү өчен тиешле этәргеч бирәчәгенә ышандырган икән, без дә үз чиратыбызда аның ышанычын акларга тиешбез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.